Dem Dikricher Kolléisch an bei mer do ass elo den Direkter, den Marcel Kramer. Gudden Owend. Gudden Owend. De Kolléisch ass e Lycée mat enger ganz gudder Renommée, scho ganz laang och. Wéi kënnt dat? Also eise Lycée gëtt et effektiv scho ganz laang. Mir sinn 1830 gegrënnt ginn, sinn och e regionale Lycée am Ufank natierlech gewiescht, dat heescht Leit aus dem ganzen Norden hu missen an den LCD kommen an een Deel vun eiser Reputatioun kënnt sécherlech dohier. Mir hunn awer och an deene leschte Joerzéngte fäerdeg bruecht, och eis matzeentwéckelen. D'Schoul huet geännert, et sinn nei Sektiounen bäikomm, nei Offeren derbäikomm, d'Gesellschaft huet sech geännert an do muss een natierlech och als klassesche Lycée, Lycée classique de Diekirch, muss een natierlech och deem Rechnung droen an do matgoen. Dat heescht, vun eise beispillsweis vun eise 1500 Schüler, 1600 Schüler, déi mer ongeféier hunn, Et sinn och 600 Schüler, déi sinn am General. Dat heescht, mir sinn och e grousse Lycée mixte an bei eis am Lycée kann een och vun allem maachen. Eppes, wat awer elo schonn ass, also wat schonn entwéckelt huet, dat ass, datt et ëmmer méi a Richtung vun engem Medie-Lycée evoluéiert. Genau. Also wéi ech virdru gesot hunn, muss een als Lycée jo och mat der Zäit matgoen. A mir haten hei scho virdrun, also och beim Direkter Bohnert, schonn eng laang Traditioun vun enger E Sektioun, déi mer hei zu Dikrech als eenzeg an der Regioun eigentlech ubidden. Och eng F-Sektioun. Mir si ganz frou mat deene méi kënschtleresche Sektiounen. Dat si ganz flott Sektiounen mat ganz interessante Schüler och do drop, déi sech ganz vill och engagéieren, ganz vill maachen. An wat eise Lycée hei auszeechent, dat ass, dat mer u sech e Mediestack eigentlech hunn. Mir nennen dat de véierte Stack, well et elo effektiv, well mer hei um véierte Stack Elo sinn. An do hu mer an deene leschte Joerzéngten eis scho ganz staark spezialiséiert an alles, wat am Beräich Medien ass, haaptsächlech fir dës Sektioun natierlech, awer dono och am Beräich vun den Optiounen. An Dir hutt mir awer och gesot, dass viru Kuerzem et och speziell Klassesäll, wou och ka medienmässeg geschafft ginn. Jo, also effektiv zënter dësem Schouljoer, also zënter Januar elo ganz aktuell, hu mer souwuel an eisem neie Gebai fir déi méi kleng Schüler wéi och hei am ale Gebai fir déi méi grouss Schüler elo een neie Mediesall ageriicht, wou d'Schüler einfach e Lieu hunn, also e Raum hunn, dee ganz flott equipéiert ass, ganz modulär, also net wéi an engem Infossall, wou een da wierklech Reie vu Computeren huet, Mee d'Dëscher kënnen ganz flexibel gestalt ginn. Et ass och keng klassesch Tafel an deem Sall, fir ze verhënneren, dat do ganz klassesch Cours gehale gëtt. Mee do geet de Proff dohinner, wann e wëll eng Gruppenaarbecht maachen, wann e wëll zum Beispill, dat d'Schüler een Interview maachen. Da si Mikroen do prett, do si Kameraen, déi sinn do. Do ass effektiv e Greenscreen, wou een dann en Hannergrond ka maachen. Do sinn och nach e puer fix Computeren, dat heescht, D'Klass kann dohinner goen an op eng ganz flexibel Aart a Weis am Beräich vun de Medien, onkomplizéiert am Beräich vun de Medien schaffen. Wat dunn derbäi komm ass virun fënnf Joer, et ass elo dat dat fënneft Joer, wou mer dat elo hunn, ass och e BTS, dat heescht eng Brevet de technicien supérieur. Dat sinn zwee Joer no der Première, déi Studenten dann hei kënne maachen am Beräich Media Writing, also Schreiwe fir d'Medien. Zënter e puer Joer gi mer Mat enger Rei Klassen, ëmmer am Dezember ongeféier, fuere mer bei de WDR op Köln. Do hu mer ganz vill och bäigeléiert. Do ware mer och dëst Joer mat ganz ville Proffen an och mat Schüler dohinner, well mer eis och do e bëssen ofgekuckt hu vun de Profien, eigentlech e bësse geléiert hu wéi ee mat Schüler ka schaffe fir dat se ebe ganz flott mat de Medie kënnen eens ginn an och e bësse kreativ sech do kënnen ausliewen an deem Beräich. Jo, eis interesséiert natierlech och, wéi hei am Lycée geschafft gëtt, an dofir ware mer eis dat ukucken. An hei elo de Reportage dozou. Méindeg Mëttesstonn féiert de Stack Dikrecher Kolléisch. Ah, do sinn Abunn.
Perfekt. Zäit fir e klenge Filmchen ze dréinen. Dës Troisième-Schüler hei hu sech fir en audiovisuellen Optiounscours entscheet a sinn am Gaang un hirem eegene Film ze schaffen. Sin den Noé, ech machen d'Kamera. Hei ass den Marc, hie mecht d'Klapp an am Fong bessen d'Assistenz. Dann hun mer hei d'Snipes, hat mecht och bessen d'Assistenz. Dann de Julien mecht den Toun. Hei hun mer den Normand an de Loris setzen ons zwee Acteuren an d'Cléo mecht och einfach an der Kontinuitéit dat dat alles matenee klappt. Si hunn en englesche Script op Lëtzebuergesch iwwersat an dëse ganz selbststänneg verfilmt. Elo muss just nach eng Zeen nogedréit ginn, déi e bëssen donieft gaang ass. Probéiert nëmmen eng Kéier ouni Klapp eng Kéier kuerz. Komm eng Kéier mat rop. Weider, weider, weider. Ok an ab hei bass de am Bild dran. Jo mir hunn eng relativ cool Ekipp an dowéinst erléiert een dann och relativ séier hei. D'Proffe stinn ons am Fong zur Säit wa mer Froen hunn, mee am Fong loosse si ons relativ vill selwer schaffen, fir dat mer ons do och selwer kënnen entwéckelen. An dobäi steet hinnen hei sou munch interessant Material zur Verfügung, déi lescht Errungenschaften vum Lycée, eng kompakt a liicht Sony Alpha, eng ganz handlech Osmo oder eng Blackmagic Kamera. Jo, ech mengen, dat ass e bëssen eng Traditioun hei. Also mir haten nach ëmmer zimmlech gutt Material. Mir hunn es och elo net ganz vill, mee mir hunn awer e bësse variéiert d'Saachen, fir datt mer am Fong all d'Schüler kënnen erreechen domadder. Déi, déi schonn e bëssen eppes kennen a schonn eng Anung hunn, déi huelen dat méi grousst Material an déi aner, déi probéiere mat deem méi einfache Material. Mee den véierte Stack ass immens gutt equipéiert. Dat ass wierklech eppes Aussergewéinleches, mengen ech, an der Landschaft vun de Lycéeën zu Lëtzebuerg. Am Sall um aneren Enn vum Couloir iwwerdeems léieren d'Schüler Audioeffekter am Cours Musique et Ordinateur, also wéi een zum Beispill e Film verzount oder awer och wéi ee mam Computer Musek mécht. Virkenntnisser dofir brauch et keng. Klicken eng Kéier op deen doten. Voilà, klicksen eng Kéier op Sounds. Mee dat doten, pass op, dat do sinn och, dat sinn och Loupen. Jo, deemools, jo, wéi ech et ugefaangen hunn, hat ech am Fong elo, solle mol direkt einfach net esou vill Anung dovunner, well ech méi dann, solle mol, praktesch Musek maachen. Interesséiert war an bon dat huet mer dunn awer och bëssen eng aner Fënster dunn opgemaach. Natierlech hunn ech och bëssen doran erageschafft daneben an voilà. Dat mécht awer ganz vill Spaass och fir mech selwer entdecken ech ëmmer nach nei Saachen dobäi. Ech mengen d'Software evoluéiert och d'Musek ebe selwer och an voilà dat ass dann awer ëmmer nach bleift interessant. Am Cours Prépress dogéint kënnen déi Jonk Affichen, Logoen an Deplianten entwéckelen, an zwar net nëmme fir de Spaass. D'Schüler schaffen u reale Projeten, sief et fir de Lycée oder awer och fir extern Clienten. Ech mengen, dat wat si hei léieren, ass eppes, wat se herno all kënnen asetzen, wa se op eng Uni ginn. Mir léieren zum Beispill Texter layouten oder Saache méi flott ze verpaken. Ech mengen, dat Visuellt spillt haut an eiser Gesellschaft ëmmer méi eng wichteg Roll, wéi ee sech presentéiert, ob dat elo an alle Beräicher ass, an hei ass dat haaptsächlech dann Text a Bild, wéi een dat flott kann zesummesetzen, fir do méi erauszehuelen, wéi elo just de Contenu vum Text. An domat ass d'Ugebuet vum Lycée nach laang net fäerdeg. De Schüler vun der Optioun Radio zum Beispill steet e richtege Radiostudio zur Verfügung, wou si an de ganze Repertoire vun der Audiokonscht agefouert ginn. Sou kréien si net nëmmen déi verschidde Beiträg bäibruecht, mee ginn och an d'Technik agefouert, grad ewéi an d'Rhetorik. D'Nordstad besteet aus de Gemenge Colmer, Schieren, Ettelbréck, Dikrech, Bettenduerf an Ierpeldeng. Also ech hu mech fir d'Optioun Radio entscheet, well et mech interesséiert huet ze gesinn, wéi wéi man ech eng Radiosemissioun an well ech och héieren hunn, datt et soll hei flott sinn. Dat heescht, dat ass elo däin éischt Joer, wou s de hei bass? Jo, genau.
An? Jo, bis elo gefält et mer gutt. Also och Interviewe maache goe mat Leit an esou, dat Mécht mer och Spaass an d'Aschneiden. Déi wéinegst Schüler wielen d'Medienoptiounen, well se dee Beruff spéider léiere wëllen. Wie wëll, ka sech hei awer an alle mediale Beräicher genuch Kompetenzen uneegnen, fir spéiderhin emol méi doraus ze maachen. Mee et ass virun allem awer d'Relatioun mat der e-Sektioun, also mat der Artistique-Sektioun. An och zum Deel bësse mat der Museksektioun, wou eigentlech dat méi esou een Amalgamm gëtt vun engem Kompetenzberäich, wann ech kucke wéi si Affichë maachen oder Videoclippe maachen, well se awer professionell, semi-professionell betreit ginn. An dat, meeschtens gi se weider studéieren an deemfo huet dat dann awer seng Aflëss. Vun de Medienentreprisen iwwer d'Medienoptiounen oder awer iwwer de Cours complémentaire Communication et médias hunn d'Schüler aus dem LCD, vu Quatrième bis zur Première, op alle Fall d'Wiel fir sech an all Medieberäicher anzeschaffen. Fir den zoustännege Koordinator vum Medienzenter, de Claude Moyen, awer steet virun allem eppes am Virdergrond. Also de Spaass. Datt d'Schüler awer trotzdeem Spaass hu mat deem, wat se hei maachen. D'Optiounen ass eeben, wat flott dobäi ass, dat ass, et gëtt e festgeluechte Programm, jo, awer deen ass flexibel. An et ass fir d'Schüler och, an dat betounen si och ëmmer, immens flott, datt se kënnen, Wärend enger Zäit an der Woch, wou hire Programm jo awer ganz fix ass a feststeet, datt se do kënnen eppes méi Kreatives maachen. An dat, dat ass wichteg fir si. An dee Spaass, deen Echange mat hinnen, dat ass fir mech dat Wichtegst. A wien um Enn Loscht op méi huet, dee kann duerno och nach e BTS am Media Writing maachen, deen och am Lycée Classique zu Dikrech ugebuede gëtt. An eiser leschter Emissioun do hate mer iech matgeholl bei de fréiere Stärekach Antonio Preti. Zënter datt hien säi Beruff un den Nol gehalen huet, awer ass eriwwer mat de Stären zu Dikrech. Zënter kuerzem allerdéngs huet sech an där Hinsicht eppes geännert, De Stärekach Kim Kevin de Dood

De Kim Kevin de Dood an Aktioun am Restaurant d'application Alexis Heck. De Mann, deen dem bekannten asiatesche Restaurant Saint-Pierre zwee Stären abruecht huet, ass elo zënter enger Zäitche Proff an der Hotelschoul an och Kach am Restaurant d'application. Hien huet nämlech déi grouss Éier, dierfen fir d'Schoul de Restaurant am Lëtzebuerger Pavillon zu Dubai ze leeden a mat Schüler vun Dikrech ze féieren. Am Restaurant d'application ginn si op dës grouss Missioun preparéiert. Mä mer maache scho Course fir mat de Schüler, datt d'Schüler awer och eppes léieren. Dat heescht, mer maache Plae vun du bei hei och mat de Schüler zesummen. Et sinn awer och ab und zu mol enke aner Plaen, déi mat dertëschent sinn. Dat heescht, mer maachen net nëmmen du bei, mee mer preparéieren awer du bei esou wäit wéi méiglech hei vir.
D'Hotelschoul, déi vun Ufank un an d'Entwécklung vum Projet du bei implizéiert war, huet eng 36 Studenten ausgewielt, fir dierfen dës eemoleg Experienz an Asien ze maachen. D'Schüler bleiwen all Kéier 10 bis 12 Woche sur place a kréien déi Zäit dann als Stage oder als praktesch Coursen ugerechent. Et ass eng riseg Chance fir dës Schoul, well et eng, d'Hotelschoul ass eng ganz kleng Schoul. Et ass déi klengste Schoul, wann een elo kuckt, déi mer am Land hunn. Mir hunn haut 300 Schüler an et ass esou, Datt et wichteg ass, datt d'Leit wëssen, datt mer eng Hotelschoul hei zu Lëtzebuerg hunn. An et ass och wichteg, datt den d'Elteren d'Vertrauen hunn, datt et net nëmmen eng Hotelschoul ass, mee datt et eng ganz gutt Hotelschoul ass mat enger Ambitioun fir eng gutt Formatioun un hir Kanner, déi sech dann deemno wéi interesséiere fir eng Formatioun am Hospitalities-Beräich ze maachen, unzebidden. Zënter 2006 ass de Restaurant d'Application an engem fréieren Hotel an der Avenue de la Gare ënnerbruecht. Dënschdes, Mëttwochs an Donneschdes Mëttes, grad ewéi och Mëttwochs Owes ass de Restaurant do fir de Public op. Hei ginn d'Schüler ab dem zweete Jor vun hirer Ausbildung op Praxis virbereet. Ee Grupp ass dobäi fir d'Kichen, ee fir d'Patisserie an ee fir de Service zoustänneg. Ma ech muss soen, ech sinn. Mam Häerz éischter an der Kichen, awer Service ass och schonn eppes, wat een awer och gäre maache kann. Muss een just eben Gefalen dorunner fannen. Verschidde Leit hu villäicht kee Gefalen, awer mär mécht dat grousse Plaisir, wann een gesäit, dass et de Leit awer och schmaacht, dass een dann och de Leit kënn erklären, wat alles um Teller ass. Dat mécht awer och eng grouss Freed. Bei eis ass et ganz kloer d'Kommunikatioun, wou mer se direkt op onzième, also am zweete Joer, zweete Joer, pardon, vun der Formatioun hunn, ass et d'Kommunikatioun, wou mer ganz vill Wäert drop leeën. Dann hu mer d'Preparatiounen am Sall, fir dat se déi och nach eng Kéier hei bei eis gesinn. An déi Autonomie fërdere mer och hei. Déi Schüler, déi mer haut zum Beispill hunn, déi stinn kuerz virun engem Examen, fir de Restaurateur-Diplom ze kréien. An do ass et déi Autonomie, dat selwer iwwerleeën. Elo also ginn och déi Schüler hei ausgebilt, déi erausgesicht goufen, fir op Dubai ze fueren. D'Menüen am Restaurant dehéieren sech dann och zur Zäit un ewéi eng Odyssee duerch d'Highlights vun der asiatescher Kulinarik. Mir fänken eis Menüen hei ëmmer u mat engem Teller vun Amuse-Bouche.

Also just fir unzefänken, fir e bëssen Appetit ze kréien. Souwäit also nëmmen zu den Amuse-Bouchen. Zwou Formule vum Menü ginn et am Restaurant Alexis Hack, eng Business-Variant fir déi, déi manner Zäit hunn, an eng Gourmand-Formule fir déi, déi sech et esou richteg gutt wëlle goe loossen. De Clienten schéint et op alle Fall ze gefalen, och elo mat den asiateschen Aflëss vun Dubai. Jo, mir komme reegelméisseg eemol am Mount heihinner. Gefält eis och gutt hei. Et gëtt ëmmer ganz raffinéiert gekacht. An elo an der Lescht och e bësse méi schonn a Richtung Dubai. Mécht dat Iech Loscht fir op Dubai och ze fueren? Jo schonn. Also d'Kichen ass schonn op dat Land e bëssen ausgeriicht. Dat ass jo och fir eis eng ganz nei Kichen. Mir genéissen se op jidder Fall mol. A fir d'Zukunft wëllen se op dëser Plaz nach e Schratt méi wäit goen an iwwer dem Restaurant och Zëmmeren ubidden. Aus dem Restaurant d'application soll also scho ganz geschwënn en Hôtel d'application ginn. Dem Alexis Heck ass iwwregens ze verdanken, datt sech den Tourismus hei zu Lëtzebuerg developpéiert huet. A sengem Hôtel des Ardennes hei zu Dikrech wor um Ufank vum zwanzegste Joerhonnert richteg eng lass, wat och zu engem Boom vun Hotellen an der Stad gefouert huet. Hautdesdaags sinn der just nach zwee iwwereg. Een dovunner, dat ass den Hôtel Beau Séjour.

Enfin, de fait un peu spéciaux, l'hôtel en général est complet.
Iwwerall hei am Land feelt et u bezuelbarem Wunnraum. D'Gemeng Dikrech awer mécht schonn ganz laang Efforten op deem Plang, fir deem entgéintzewierken. Esou konnten am Dezember dat lescht Joer nees eng 16 weider Wunnunitéiten ageweit ginn. Enn Dezember op der Nummer 7 an der Rue Vannerus zu Dikrech. Groussen Undrang op der Aweiungsfeier fir den neie Wunnprojet, deen de Fonds de Logement zesumme mat der Stad Dikrech entwéckelt huet. Fir de Logementsminister Henri Kox e freedege Moment. Ëmmerhi feelt et dem Land vir an hannen u Wunnraum an Dikrech ass besonnesch aktiv um Niveau vu bezuelbare Projeten, wat de Minister dann och besonnesch freet. Fir de Buergermeeschter Claude Haagen iwwerdeems ass dëst e wichtegen Aspekt fir d'Kohäsioun an der Populatioun. Ech denken, dass mer momentan schonn eng Traditioun zu Dikrech, datt mer abordabele Wunnengsraum kreéieren. Mir schaffen exzellent zesumme mam Fonds de logement, och mat der Société nationale d'habitation à bon marché. An dann hu mir eben de Projet mat der Dikrecher Gemeng zesummen, um Niveau vum Gemengen a Schäfferot, fir eng Agence sociale immobilière Lokal ze maachen, wou d'Gemeng Wunnenge lount an dann eben un Leit verlount no soziale Krittären. De Bauprojet an der Rue Vannerus, dat sinn eng 16 Locatiounsappartementer an der Energieklass AAA, gebaut mat Eenheete vun engem bis dräi Schlofzëmmer, fir datt och de richtege Mix u Leit herno entsteet. Beim Bau ass drop opgepasst ginn, datt all Unitéit eng Vue zu zwou verschiddene Säiten huet.

Na ja, es ist, gibt bestimmte Standards, die vom Fonds de Logement festgelegt werden, die die Qualität angehen und auch die architektonische Qualität und vor allem auch die Qualität der Materialien. Und der, da ist der Standard recht hoch. Man bekommt eigentlich für einen guten Preis einen hohen Standard für soziale Wohnungen. Nach bis Enn dëses Joers solle schonn erëm dräi weider Projeten an de Stroosse ronderëm d'Rue Vannereuse dobäikommen, déi Kéier an Zesummenaarbecht Mat der SNHBM, guer net ze schwätzen vun de grousse Projete Waalebroach, Brauerei a Cité militaire, wou och all Kéier Wunneenheeten zu abordabele Präisser geplangt sinn. Projeten, déi wuel wäerten zu ville Chantieren an der Stad féieren, déi awer um Enn zu méi Liewensqualitéit bäidroe wäerten. Also ech denken, datt et gutt opgeholl gëtt an der Populatioun, well momentan hu mer, wann ech elo e Walebroch kucken, ass si Wisen, wat zwar schéin ass, mee awer wa mer wëlle weider urbaniséieren a wa mer Wunnraum brauchen, da muss mer eis froen, hei zu Dikrech houe mer dat, maache mir d'Contrainte vun der Iwwerschwemmungsproblematik, mir wëllen eis Häng gring loossen, Da kënnen mer nëmmen am Stadkär oder ronderëm de Stadkär organiséieren. Dofir maache mer jo och eng Zone artisanale Saarno fir d'Betriber erauszekréien, déi op de Fridhaff ze setzen. Cité militaire, idem. Ech denken, datt et gutt wier fir d'Stad Dikrech, wa mer do ee beliewende Quartier hätt. An dat selwecht natierlech och fir d'Dikrecher Brauerei, dee ganze Site, wann dee Véierel wierklech, dee momentan exclusivement un d'Dikrecher Brauerei reservéiert ass, och opgeet fir de Public, datt mer do ee Véierel kréien, deen direkt mat der Gare eng Verbindung huet a mam Stadzentrum. Esou wäerten op alle Fall déi verschidde Stadquartieren méi no beienee réckelen a Plaz fir jidderee man. Am Beräich vum abordabele Wunnraum spillt Dikrech op alle Fall eng Musterroll a soll dem Logementsminister no als Beispill fir déi aner Gemengen am Land déngen. Ëmmer méi Leit gi sech der Bedeitung vun eise Bëscher bewosst. Iwwerall an der Welt brenne Beem, well et ze waarm ass, an och heiheem setze Schiedlingen de Beem ëmmer méi zou. Wéi et wuel ëm de Bësch hei zu Dikrech bestallt ass? Fir dat erauszefanne wore mir Ufank Dezember mam Fierschter vun hei an der Natur ënnerwee. De Fierschter Jeff Sinner a seng Ekipp hunn am Wanter an och schonn am Hierscht ëmmer genuch ze dinn. Mëtt Dezember sinn déi éischt Soumissiounen, wou d'Holz verkaf gëtt, an do gëllt et, fréi genuch un ze sinn, fir seng Wuer zum beschten Tarif lass ze ginn. Jo, d'Wanteraarbecht déi fännt am Fong Enn Oktober un, wann d'Laf ufänkt erofzefalen. Mir fänken dann un, am Fong Buchesstämm ze haen. An da kucke mir, fir dann dee Moment déi Stämm Mëtt Dezember op déi éischt Soumissiounen ze kréien. An do si mer elo am Fong am Gaang. Dat heescht, mir hunn déi éischt Coupen ofgeschloss a mir déi 14 Deeg, wou mir elo hei sinn, do gi mir am Fong bal all Dag mat den Händler kucken. Déi kucke sech déi eenzel Lousen un an déi maachen dann dee Moment eis eng Offer. An do ass et och esou, wéi et bei der Soumissioun üblech ass, deen déi beschten Offer am Fong eis gëtt, dee kritt dann dee Moment d'Holz zougeschlo. Zu 90 Prozent bestinn d'Louse vum Dickrech aus Bichebeem an awer och Eechen. D'Kinneksholz vu gëscht wäert och a 50 Joer nach e gesichtend sinn. Eigentlech waren och d'Fichte bis ewell e begietend Bauholz. Den Ament ginn si awer virun allem ëmgemaach, well et muss sinn. Dës Bamzort ass zur Zäit wéinst den dréchne Summere vum Borkenkäfer befall.
Hei gesitt der och Fressgäng vu sou engem Borkenkäfer. Dat heescht, de Käfer dee fléit, dee fänkt un dee Moment am Wanter, Fréijoer, am Abrëll ze fléien. Dee leet seng Larven dann dee Moment ënnert d'Schuel. An engem Zyklus vu 6 Woche sinn déi Larven da rëm eng Kéier zu engem Käfer entwéckelt, déi dann dee Moment nei Beem da befalen. De Borkenkäfer breet sech explosiounsarteg aus, besonnesch op schwaache Beem, déi wéineg Waasser kruten. Well an Zukunft mat ëmmer méi dréchene Summere gerechent gëtt, dierft dëse Bam kaum nach eng Chance hunn, Fichte ginn an Zukunft also kaum nach geplanzt. Mengen Calamitéiten sinn et ëmmer ginn, och Feier am Bësch a sou, an mir musse just eben elo an Zukunft vläicht mat anere Bamaarten schaffen, datt mer da méi op Lafholz setzen, méi op Mëschbestänn an da weider am Fong guer net méi op Fichten. Do hu mer och als Nolebam alternativ eng Mëllees. D'Douglasen hu mer och, mee déi fänken och un mat kränkelen. An mee mir wëssen och geschwënn net méi, wat mer solle sou richteg planzen. Mee ech gi soen, eng gesond Mëschung, dat ass ëmmer nach dat Bescht, wat et gëtt.
Dem Dikrecher Bësch geet et trotzdeem am Verglach zum Land gutt. Déi ronn 400 Hektar besti schonn elo nëmmen zu 2,5 Prozent aus Fichten, wat ënner anerem mat der Beschafenheet vum Buedem an der Regioun zesummenhänkt. Bad Dikrech huet am Fong d'Chance, datt se Buntsandstén hunn, Muschelkallek, Buedem, dat einfach scho fréi erkannt ginn ass, fir op Lafholz ze setzen. An op engem Buntsandstén geet d'Buch extrem gutt an d'Fiicht net esou gutt. Dat heescht, do hunn och scho meng Virgänger am Laf vun de leschten zwee, dräihonnert Joer vill Buchen ugesat, Eechen, Mëschbëscher. Allerdéngs ass schonn elo d'Hallschent vum Fichtebestand befall. Mee och hei kann d'Holz nach zu Schnëttholz a Hackschnitzel verschafft ginn. Souwisou sinn 10 Prozent Totholz am Bësch erwënscht, well hei op eng ganz ekologesch Manéier gewirtschaftet gëtt. De Bësch huet esou vill ekologesch Funktiounen a mir hunn och een FSC-Label hei zu Dikrech, wou mer nohalteg schaffen. Dat heescht. Wann ech elo soen, mir hu 400 Hektar Bësch, hae mir och net méi wéi Nowis. Mir hunn ongeféier en Zuwachs vu 5 Meter Cube den Hektar. Dat heescht, mir haen och net méi wéi 2.000 Meter Cube d'Joer. Dat heescht, mir solle sou schaffen, datt och déi nächst Generatiounen och sou vill Bësch huet, wéi mir am Moment och hunn.
An, sidd der schonn esou lues an der Fuesendstëmmung? Dann hu mir elo bestëmmt dat Richtegt fir Iech, well eng Fuesend ouni Fuesgigelcher, net denkbar! Am Servior Fleegeheem bei der Sauer sinn se zur Zäit scho fläisseg am Gaang sech op d'Fuesend ze preparéieren. De Bal am Haus ass zwar eréischt fir Enn Februar geplangt, awer Fuesgigelcher Kann een net fréi genuch maachen. Am Kachatelier gëtt haut also gekniet. Dräi Mol d'Woch am Fong, méindes an freides moies gëtt gebak, wou mer mëttes da mat de Leit e Kaffiskränzchen maachen. An dann hu mer all Donneschden, wou mer um fënnefte Stack, do hu mer e bësse méi bedürfteg Leit, wou nach méi Ënnerstëtzung brauchen. An do gi mer all Donneschdes moies ofwiesselnd e Bakatelier oder en Zopatelier maachen, wou dann awer och Zoppe mat de Leit gekacht ginn, déi dann owes zesumme giess. Dat ass dann am Fong dräi Mol d'Woch si mer an der Kichen aktiv hei am Altersheem.
Kommt Dir dann awer ëmmer gären hei an dësen Atelier? Jo, gären, ganz gären, jo. Hei ass et ëmmer schéin. Wat gefält Iech dann hei drun? Jo, et liet een ëmmer bäi. Deen ee weess dëtt, deen aner weess dat. Also ech kommen gären. Wou vill Leit zesumme kommen, kënnt et och drop un, datt se sech all eens ginn. Iwwer d'Recette gëtt dofir am Virfeld diskutéiert an da geet et lass. Sou zum Beispill ginn Fueskichelcher haut mat engem Bakpulverdeeg gemaach an net ewéi soss mat Hief. Ganz einfach well sech dee besser verschaffe léisst. Um Enn do schafft dann awer jidderee mat senger Method vu fréier. Madame Reiles, wéi ee gefält Iech dann am beschten? Deen do? Da komm, ech huelen deen hei erëm weg. Si schafft gäre richteg. Also du muss d'Leit scho motivéieren. Hues och de, wéi jiddwereen, hues de mol e gudden Dag an e schlechten Dag. Et ass eis Aufgab, d'Leit esou vill wéi méiglech ze motivéieren, eppes ze maachen. An och Der ass net, der hoss net ass do de Motto. Awer iergendwann muss de awer och respektéieren, wann d'Leit soen, ech wëll net. Esou e gesonde Mëttelwee muss een do fannen zwëschent Motivatioun a géigesäitege Respekt. Egal wéi, aktiv sinn ass wichteg an och dat gesellecht Zesummesinn. Well iwwer em Schaffen, da kommen och emol al Erënnerungen op, iwwer d'Fuesent allgemeng oder wéi fréier gebak gouf. Oder och net. Et ass gemaach ginn, mee déi Zäit war Krich an do hate mer keng Mëttelen, fir vill, also vill Fuesent ze baken. Well d'Leit hate keng Suen, also hat en näischt kritt am Krich, kee Botter a kee Schmalz an näischt, dat war déi Zäiten esou. Do huet ee missen spueren an da konnt een der net ëmmer vill maachen. Nom Krich ass erëm richteg Fuesigt gemaach ginn. Ech hu mer den Deeg gemaach an da sinn se gemaach ginn, awer gezielt hunn ech se ni, awer et waren der ëmmer vill. An sen och all geess ginn. An da si mer duerch Dikrech gerannt. Déi Damm geess mir duerch aus der Fiels, wou der déi net kannt. Ma si waren am nach e bekannt. A mat deene si mir dann duerch Dikrech gesprongen, verkleet natierlech. An do huet keen eis kannt, well mir waren esou verkleet. Jo, wéi mer dat dann, wéi dat da gaangen ass déi Zäit, hä, do war nach méi flott, flott där Borschten ënnerwee. An dann hu mer déi bësse verkohlt a mir hunn net gesot, wie mer wieren. Et war awer schéin.
All d'Atelieren am Servior Haus sinn natierlech fräiwëlleg. Meeschtens fënnt een hei dann och ëmmer déi selwecht Leit erëm. Déi Dammen hei géife sech deemno freeën och mol Besuch vu baussen ze kréien. D'Ateliere bei der Sauer kënne géint Bezuelung nämlech vu jiddwerengem besicht ginn.
Ech mengen se sinn eppes ginn, wat mengt Dir?
An dat wor et fir eis Emissioun haut aus dem Lycée Classique. Déi nächste Kéier dann, do huele mer Iech mat an d'École d'Hôtellerie et de Tourisme. Bis dohinner maacht et gutt an hei awer nach e puer Infoen, wat an de nächste Wochen alles sou lass ass. Bis dann, Äddi! Vum 30 Januar bis den zweete Februar ass de Festival Autour de la voix ugesot, wou och nees eng Partie Concerten zu Dikrech stattfannen. Sou sinn den 30 Januar um 8 Auer owes, den éischte Februar um 4 Auer mëttes an den zweete Februar moies um hallwer 12 all Kéier interessant A-Cappella-Concerten an der aler Laurentiuskierch geplangt. Nach bis den zweete Februar ass am Dikrecher Geschichtsmusée eng Ausstellung mam Titel Präsenz, Wirken und Integration von Deutschen in Luxemburg, wou déi däitsch-lëtzebuergesch Bezéiunge virun den zwee Weltkricher beliicht ginn a wou och déi éischt Immigratiounswell op Lëtzebuerg dokumentéiert gëtt. Bis 1947 waren déi Däitsch ëmmerhin déi gréisst Auslännergrupp am Groussherzogtum. Dat positiivt Zesummeliewe vun Däitschen a Lëtzebuerger zur Belle Époque-Zäit ass nom Wierke vum Nazi-Regime allerdéngs Protest an den Hannergrond geréckelt. De Militärmusée war deems invitéiert de 27 Januar tëscht véirel fir 7 a véirel op 10 owes an de Ciné Scala op eng éischt Multimedia-Presentatioun ënner dem Titel Grenzland in Flammen, wou d'Ardennenoffensiv am Mëttelpunkt steet a wou Témoignagë vun Zäitzeie gewise ginn, grad ewéi Computersimulatiounen iwwert d'Gefechter an eng ganz Partie interessant Mediebeiträg zum Thema.